Merhaba temaşevanên ezîz. Ji bo bernameyeke nû em spî sal pêşberiya me. Îro mêvanê me birêz Rêdûr Dîcle ye. Kek Rêdûr Xêratê. Merhaba Şera. Merhaba Serçava. Şevanî baş kêf hal. Sağ bî, spas Fırat baş bî. Gerek spas rê dur. Bernameye me kêm zed zanî her hal. Mizam te yên berê temaşe kir bû yan na. Ez îştera çend heft pirsan pirsim. Teqrîben 21 pirs min amade kiriye. Hevalên ku li ser YouTube an jî Twitterê pirsê wan jî hebin dikarin ji wir jî pirsan bişênin ger min ne pirsî be ew pirsek li gor formatê be ez ê wan jî ji te re bipirsim teqrîben bernameyê me bîst bîst û pênc deqe digirin ji bo her bernamê ji bo her pirsê ez ji te herî zêde deqeyek bersiv dixwazim di nav deqeyekî de tu bersiv bidî ez ê kêfxweş bim Tenê carekî mafê te pas heye ji xeynî hiç mafê te tune tu bersivên qaçemex nedê ez kêfxweş bim. Heke tu amade bî û tu rehet bî çaya te û ava te jî amade be ez ê pirsê te dîdîş te pirsim. Belê. Gelê hevalan beriya pirsên xwe ez hinek rêdûr bidim naskirin. Rêdûr du heb pirtûkîn hene her du jî helbestin yek kêsek yek eşîfa temenekî. Ji xeynî wî karên redaksiyonê dike li Ajansa Mesopotamyayê li wir karên edîtorî dike. Ji xeynî wî wergera seherê kurmancî Kek rêdor kiriye. Gelek kovaran da jî helbestîniyan jî gotarî henin. Camêrekî jî hatiye hevalê min ê deh salan e. Me xwest vî heftê em bi hev re bernameyek çêkin mala wî ava ku îro bi mêvanê me. Ana sî û pênc kes li me temaşe dikin kekê. Ez pirsa yekem pirsa me ya sabît e. Em dixwazin hinek rêdor di nav deqeyekî de nas bikin. Kerem kekê. Pêşî ez vê bibêjim pirsên te jî yan pîvanên te jî hişkin hinekî. Neyse ez di sala hezar û neh sed û heştê û heftan de li gundekî navçeya Stewrê ya Mêrdînê bi navê Dêrişçê bûme. Zarokatiya min li Bismilê derbas bûye. Min dibistan nav seretayî heyan lîsê min li Bismilê xwendî. Li zanîngeh jî li Amedê xwend û hema bê piştî zanîngehê ez li Amedê mam û niha li Amedê di ajansa Mezopotamyayê de dixebitim. Kar û barê rojnamevaniyê dikim. Aras heyal em lena ku tewrê min ku qeyt ji bîsmîlî hûn paşê derbasî bîsmîlî bûne. Belê belê nav el bismil em yanî piştî heft saliya xwe hema skarim bêjim em bismilê min. Belê kekê gelek spas mala te ava ji bo vî pirsa bersiva te pirsa pirsa din pirsa ke yekeman jî pirsa me yekeman bêjim bi vî dest pê dike. ez hemû mêvanê xwe jî vê pirsê heman weke sabît dipirsim ji te jî bipirsim ez meraq dikim serîvena te ya kurdî çawa dest pê kir tonek behsa serîvena te kurdî nivîsînê an jî hişmendiya kurdîbûnê ke çawa dest pê kir tonek behsayê bike ez kê xweş Belê demaz li gund bûm diya min Ez şandim ew berdestê seydayekî, meleyekî, mizgeftekî, hucreyekî wir xwest ez hînî dersa erebî, Quranî wan bibim. Gavas çûm wirê ew gelek kes li wir hebûn hên qademe qademe hebûn el wirê ew ahenga mewlida kurmancî pir vala min kişand bû û tesîrek li min kiribû. Piştî ji min dest mektebê kir, dibistanê kir, ez hem hatim bajar, ew qut bû ew têkilî ya jî ew hîssiyat çû hinekî. Em ser meyla me ser tirkî ew çêbû û min bi tirkî dest bi nivîsandinê nivîsandina helbestê wan kirin û paşê dibistana navîn de Hevalekî me hebû ji me meztir bû çend sal e dereng dest mektebê kiribû pirtûkên stûr dixwendin di wan na wan pirtûkan bi çend cara min jî wexta dixwand min lê dinerî di wir de pirtûkek di nav pirtûkê çend hevokên kurdî derbas bûn pirtûk navê nayê bîran aha li wir min got demek me fikare bi kurdî jî binivîsîne û meyla min çû serê Û paşê dema em derbasî lîseyê bûm pola yek bû di do bû rojekê em ji mektebê me em reviyan me got mêherin xwe re bîlardoyê bilîzin em çûn me li nav kuçe û kolanên taxên asê xistin min li wir min tiştek li erdê dît wek deftereke biçûçik lê nûskeke biçûk a nîşeya min rakirê Mi dît serê dinivîsîne te got çi? Te got çi? Ew ferhengoka ku pîneyê bi azadiya welat re dihat par belavkirin yek jê ew bû û min wê ferhengê êdî ma hema bêje belkî materyala min a ewil bû tam nayê bîra min min wê xitim kir û ew tesîrek baş li min kir. Belê. Niha keke rêdur em pirsan sê beş dikin. Yek derbarê te de, yek derbarê Kurdin, yek ji derbarê edebiyatê. Lê ez Belê. îro pirsan tevlihevj te pirsim. Yani normalde rêbeze ku se bolê tevlihevj te pirsim maqsed e, kerecantir ve bername. Pirsek din. e, Biya te ji van her dukan kîjan serkevtîtir e. Di van pirsan de Ez hûrgiliyan ji te re napirsim, tu berfireh bi fikre û li gorê te li kor kîjan pîvanê ev serkevtî te re tu bersivînî di nav dehek baş e. Di nav van her dukan de bi ya te kîjan serkevtir in? Serîm tem wan kawa nemir. Ya bi rastî her du jî Her du jî na yek û bersivê. Na ez vê bibêjim mese selim tero temo tesîrek din li min dike kawa jî tesîrek din li min dike a bi rastî ez ana ez bibêjim ev ew belkî ez neheqiyê bikim hema he ya ji ber ku her du yani pencereyên cuda min tesîr şerdiyan jî girtî Ez karim vê jî bêjim. Aliyê serkevtîbûnê ve min ev pirsî, heqê te ya tiştekî din fikirî tune bandin ser tune. Na, yani elbet aliyê kurdî de tu bibêjî belk tecrübeya kawa zêdetir e yani. E, dibê ewî de. Tabi na, yani ji aliyê tecrübe bin, aliyê kurdî de, qada kurdî de ez vê bibêjim. belkî min Selîm Temo beriya Selîm Temo min kawa xwendiye yani. Belkî jî awî hinekî bêtir ser min jî mabe. Belê. Pirseke din. Ha carekî heqê te ku tu bijî pas te divî te bikar nanî haya te jê be. Pirseke din kek. La la Belê. ana fama keskîn. Min fam nekir. Lal Laleş an Abdullah Keskin? Evet, çaway tu dibêjî min yanî wek kes wek jî Bêjin alî we şangerî ve. E, ez ê îmtiyazekê bidim. E, ez ji bêtir çeştên edebiyê ji helwestê hes dikim. E, Bêguman e, helwesta e, Lal Laleş Li gor min helwestek yanî helbestek gelek xurt e. Belkî jî Abdullah Keskin yanî helbet xebatên wî karûbarê dike ji bo min gelek gelek bi qîmet in, girîng in. Belkî yanî di vir de ez hinekî îmtiyazê bikim ji ber helbestê. Ji ber helbestê lal laleş. Ew ew Belkî yanî ew her hêla helbestê bêtir ew jî mir dike. Min ber wî ve dibe. Ne ku weşangerê min e jî. Belkî tenê ji ber helbestvanî ew tu dibî lal laleş. Baş e ser çavan. Pirseke din. Ez dixwazim tu ji min re sê heb helbestvan bibêjî ku herî zêde ku jî hez dikî lê li gor rêzê yek di dos sê. Berê ji ez leqayî vê pirsê hatibûm ev pirs carek yanî hinek ji min hatibû kin şibhê vê pers pirsê pirsê min werê kategor yanî bi kategorî kiribû ew nifşê tîrojê yan tîrêjê ji bo min cihekî wanê cuda û cihê heye ez wana wek yekî hes dihesibînim bi wê kategoriyê û helbestvanên wê. Di nav vê jî de heger tu ji min bibêjî ez pir xwe nêzî Arjen Arî hîs dikim. Ew bandorek, tesîrek xweş baş li min dike. Arjen Arî belê. Ên din jî helbesta Fatma Savcî Nizanim me ber bi xwe ve dikişîne ez vê bibêjim. Ê sêyan jî ez ji ên ew bibêjim ciwan bibêjim. Mesela mîtan şareza, helbesta wî. Bala min dikişîne. Mîtan Şerazî heyana min çar bername çêkir du kes navên wî gotin. Aras min jî merak kir. İnşallah ez jî helbestî bikin. Tikî pirseke din. Pirseke din, Abdullah Pêşevan Şêrko Bêkes kîjan bêhtir? Ji bêhtir li gor mêvanê dipirsim. Tu bêhtir têkile te û helbestê ye ji ber wî ez wan erdikun dixwazim ji te bipirs. Ez vê bibêjim mesela ez bi xwe jî ez edebiyatê de edebiyatek helbestek xwedî nasnameyeke xortiya polîtîk hez dikim. Her du jî têra xwe hev in. Lê tu dibê qey şêrkovê kes hinekî serkêştir e. Gerçî Abdullah Pêşev jî Pêşew jî were ye. Lê şêrkovê kes Bi min ewtir tê hinek. Dibêj şêrko şêrko helbestin şêrko bêser ji aqila pêşev çêtir e. An jî ez bêtir hez dikim. Ez nabim çêtir e. Tu bêtir hez dikî. Bêtir hez dikim. Pekî pirseke din. Pirseke derbarê Kurdan ez ji te pirsim. Biyate Kurd çima nikarin bên cem hev bi taybetî alî siyaseta yekitiyê ve. Lê di nav deqeyekî de weke siyasetmedaran dirêj neke deqeyekî de. Kurtman karin bêje bo. Ev e, helbet e, paşperdeyek evêna ya dûr û û dirêj heye û yanî tiştên ku Kurd bi pêre rû bi rû mane heye û ku bi van tiştên ku bi wan pê re rû bi rû maye ew hinekî belkî wê hîsiyata neteweyî qers kiribe, sist kiribe. Ji ber vê yanî ew dûrketin çêbûye hîn baş Yanî skarm kurd tasî bêjim henekî ji ber wan tiştên bi wan re rû bi rû maye û ew hîssiyata şiûra neteweyî mîllî hatiye mehandin henekî ji ber wê ye. Belê. Pirseke din belkî her du jî hevalê tê nêz bin nizanim. Lê e, tu her dîkan jî baş nas dikî. Ez dixwazim Belê. derbarê wan da fîkra te bigirim. E, Şener Özmen an dîleber zerax. Aliyê pênûsê ve. Dilawer Zeraq, Yanî mafê min heye, deqeyek heqê min heye hîn. Deqeyek heqê te heye. Dilawer Zeraq, yanî bi min gelek yek yanî gelek jî hatiye. di aliyê xebatê wan a de dibêjim afirîner e. Xebatên wî yê ji xeynî tiştên edebî ên lêkolînî wan a. Me bîsa jê sûd girtiye. Helbet mesa romanûsî a nivîskariya Şener Ozmen jî ku yek ji nivîskarekî ku em zêde wî dişopîn û dixwînin yek ji wan e. Dîlawer bi min dewlemendtir tê. Dîlawer dewlemendtir e. Oh, te dilê xwe rehet kir. Peki ke pirsek edin işte pirsim. Pirsek li ser te dipirsim. Yani Redur Dicle Kîja ehlaqê xwe aciz e? Yanî xwezî ev ehlaqê min tune bî yan jî ev karaktera min tune bî ez ji vî aciz im sê heb ez xwezim tu sê tiştên xwe yên neyînî ji me re û temaşevan re bibêjî. Çin in. Yek ez pir bi sebir im. Ez ji vê sebira xwe carna jî hinekî aciz dibim. di do yanî di hin ewek min hêlek min ê yanî pir redîyeyê min tune ne ku ez ji vêna xwe jî aciz im. Ew jî belkî hêla min a hestiyarî be yanî ez pir redîyeyê min tune ne. Ez ji vêna aciz im ku dixwazim redîyeyê min hebin. pir bin yani ez vê na se yani as se ya jî ez pir kara didim ber xwe ez vê na as tu dibê ez pir jiyatî me na yani gelek kar hene ez pir didim ber xwe Ez gişa bi hev re dikim, ez wê neadisim, ez dixwazim ji hev bikim yani. Peki pirseke derbarê Kurdan ji te pirsim. Heke rojekî Kurdistanek ku ava be û sîstemekî wî dewletê hebe, biya te divê ev çi sîstem be? Yani divê Kurd di nav sîstemeke de çawa bijî? Sosyalizm, komünizm, kapitalizm em bêjin çi? Ya mesela ez bi xwe e, di aliyê ehlaqê de ez wê fikra e, ku anaka seranserê cîhanê ku gelek kes pê tên birêvebirin ew fikra e, dewletbûyînê ez aliyê ehlaqî ve ez na e, pejirînim. Ez awayekî ku awayekî xweser esas digirim. Rêveberiyeke xweser ku her reng û deng karibin xwe bi xwe xwe bi rê ve bibin. Kurdistan jî harmoniyeke reng û denga ye. Dewleteke sosyal demokrat. Yan bêtir nêzî sosyalîzmê lê sosyal demokrat jî. Yan xwe ser çawa stere bibêjim weke mînak awayekî basît bibêjim mînak dersmê wek herêmeke cuda bifikirin ya ji tiştekî cuda. Mese yek ji me ê nikaribe, yekî sunnî ê nikaribe here Dêrsimê bi rêve bibe. Divê ku Dêrsimê xwe bi xwe rêve bibe. Ez bi awayekî xweser ew ew dikim yanî wê fikirê esas digirim. Baş e kekê min, min fêm kir. Ez pirseke din ji te pirsim, rastî ez bersiva vî jî meraq dikim. Hozan Serhat an Dengê te çû. Ee, ana deng qut bû. Limat. Dubur kim? Deng Hozan qut. Serhat an deriya. Deqekê em bisekinin ha dengê nişteratê. E, tu jî Ana çanan? pirsên baş e. Tu jî pirsên werê nêzî hev dikî. Merev nikare. E, Yani ez ez beri bibirim. yani tu. Ana ez vê Yani bibêjim. kijan beri tu az e, Hozan Serhat an derila her du jî hema bêjî heman tiştan kirine. Ez vê bibêjim. Min hişt hozan Serhat Dengî bî destpêka salên du hezarî de bihîst. Tesîrê gelek li min kir. Ez yanî ji bo min cihekî wî yê ew heye. Yanî cihê heye û bilind heye. Helbet delîla jî were. Ez wê ferqê nakim lê dengê hozan Serhat yanî ewek tiştek din ê tê de heye. Ozan Serhat, baş. Baş ekekî pirseke din ez işte bikim. Ez pirseke e, min nivîsî bû lê te di nav pirsan de te bersivayî dabû ji ber wî ez wî nepirsim işte. E, Kêm zêde bersivayî diyar e. Ez dixwazim pirseke bi vî rengî bikim. Heke Tu Kurdan bi çar peyvan, sê peyvna çar peyvan ku tu bikarî bî neyînî jî bêjî. Bi çar peyvan pênase bikî ev her çar peyv çi bin yani. Yani derbarê Kurdan ku yek sera bije Kurd bi çar peyv bibêje çi ye? Ee, Yek e, Kurd berxwedêr in. Berxwedêr in. Do mêvanperwer in. Sê ne nîjadperest in. Çar bû ne warê? Çar bû hinek neyînî bêje bavê min. A dinê jî bi rastî jî Ew in. Serhişk in hinek jî. Kurd serhişk in. Hinek jî. Ez hevalê me yên edîtor re bêjim bila weke sernav bibêjin Êredur Dîcle Kurd serhişk in. Yanî bi hêleke xwe ew in. Serhişk in hinek. Fêm kir kekirê. Dur pirseke din ez pirseke şexsî li ser te bipirsim. Herî dawî tu kengî giriyayî? Ez zû zû nagirîm û çixênî zaroktiya xwe yanî ez ez herî dawî du hezar û pazdan de ez bê mezgiriya min. Du hezar û panzdeh heke taybet nebe? Na ne taybet e rewşeke ew e. Rewşek ji ber malbatê ye ber bavê min bû. Bavê min ew kir beriya ku ez wê roja ez bigirîm bi rojekê hat cem min xwest Amedê got ez ez te bibînim. Em ji xwe rûnê sohbet bikin min got ser çava hat me sohbet kir xweş be ji me xwarin tişt mişt xwarin. Hin qalan tiştan ji ber kir û çû. Çû û bo êvarî întihar kir. Yanî ew hinekî ji bo min wê çaxê belkî min fehm kir ku mirov êdî baskekî mirov tune ye. Helbet vê kêliyê de na lê wexta tenê mam hen giriyam. Xudi rem halê bike kekre dur ciyû cinet me inşallah. Pirseke din derbarê edebiyata Kurdî ez ji te pirsim. Tu her çiqas bi helbestê re alaqedar jî bî tu pirtûkên kitêbên din jî dixwînî. Romannûsên Herî baş yek di du sê kurdî biya te kîn in kîjan in. Yek di du sê. An jî dixwazî sê di du yek bike firq nake. Ez qat re ew nekim ez hê hema ew bikim. Yek bi rastî romana Ömer Dirsos ez gelek hez jê dikim. Belkî Ez zimanî wî bi hin kesa ew ne lê ez gelek jê hes dikim. A di do ya ez ji berhemên nivîskar ez nikarim vir kategorî bikim. Berhemên foklorîk yanî dîrokî yên romanên ser foklorê dîrokê ez ji wana hes dikim. Çimkî nivîskarên wan gel hene yanî hene her berhemek wan tamek e, ez nikarim tiştekî ji bo vê na bibêjim. Du nî- du nivîskarên, du romannûsên du tu nikarî ji me re Vê bêjî. romanên e, Yildiz Çakar balam dikişînim. Yildiz Çakar. Yani tu hinek ji weşan xene xer torpîl nakî ne wisa? Na. Topil nakim. Peki pirsekê din derbarê zarokatiyê te ez ê pirsim. Birsek ne berî vê pirsê ez tişkî bêm yanî ji ber ku belk derfet jî tune ne belk hîn ev fikrê me biguhere jî yanî roman me gelek gelek ne giş nexwendine he. Ji bo anha ji xwe em jî dipirsim ne ku ji bo siberojê. Pirseke din ez ji te pirsim. Bûyerekê ku tu zarokatîya te de bandor li ser te zêde kiriye û tu nikarî wî ji bîr bikî an jî naxwazî ji bîr bikî heye gelo? Erê. Çi heye ku tu ji me re vebêjî? Roj yanî ez were ne şaş bim me diçûm dibistana seretayî pola siseyan. Gava Em serî sibê zû şeveqê diçûn mektebê, camiyek nêzî mala me bû. Ez gihiştim ber wê camiyê min dît ji kuça wî ya lê kurê xalê min ne kurê xalê min ê heqe lê em aliyê bav de xal in. Ew bûr tê ez jî ber wî çûm min got em ê bi hev re herin mektebê. Gavas çûm nêzî yan bi camiyê ve Hêleke camî ve du embarên boç hebûn. Ez çûm dî reşayiyek li orta embarê dirêjkirî ye. Ez ber wê reşayiyê ve çûm. Min dî cîranê me bi navê Xalê Sadiq hebû. Cîranê me li wir e Hatibû kuştin, bawayekî hem jî kovane hatibû kuştin. Paşê ev wek xelekekê her tişt derketin holê. Sal derbas bûne çûm dibistanê. Rojekê dora dibistana me girtin polîsan. Gotin vê dema Hîzbolahê wan abû, hin kes birin. Ez min wê çaxê me bîst ku yek ji kujerê wan jî yek li dibistana me bî. Ew bûyer yani hûrguliyên pir in lê bîra min qet naçe. Berikekê pirsekî din ez ji te pirsim û paşê jî pirseke li vir a Kek Rojhilat azad heye ji te pirsiye paşê ez ê pirsa xwe pirsim. Pêşî ez a kek Rojhilat min dibêje tu kek rê dûr derbarê rojan bernas çi difikire? Herhalde helbest tenê meraq dike yani derbarê rojan bernas çi difikire gotiye? Ji xwe min pirsa ku wext gava te sê hew gotin sê şar gotin Dûr de ne şaş bim rojan bernasî em qala tîrê jê kiribû. Ew ji bo min ew in. Cihekî wan cihê ye. Lê hêle ke rojan barnas hes dikim ji roja ku dest bi helwestê kiriye heya niha deş wê xeta xwe ya helwestê bernedaye li ser heman tiştî, li ser heman ewî û Yanî hêleke wî ya a ku ez jê hes dikim helbesta wî divê hêla wî ya polîtîk e ku te ji wê xeta xwe bernedaye. Belê rast. Pirseke din ez te pirsim. Normalde ez vî pirsê ji bo şexsiyeta te a şexsî dikim her zaman, her daîm û weka xeyalê te herî mezin çi ye lê ez ê bi vî rengî nepirsim. Ez ê xeyalên te ji bo kurdan heye gelo? Ez vî meraq dikim. Ne ji bo te ya şexsî. Heke hebe çin in. Bi rastî gava em biçûk bûn li gund min şeş meha e, mekteb dixwand, min şeş meha li gund mekteb xwand. Wê demê birayê min wan du heb yani çwe çar heb bira ji min mestin lê du heb tim di nav van karên e, siyasî û polîtîk de bûn. E, tim hevalên wan dihatin qala Kurdistanê dikirin. Baş tê bîra min azadî, serxwebûn gelek tişt digotin. Qala ji te digotin em mektebên tirkî naxwazin, em ê kişan biqewirînin li ser vê axa xwe, em ê mektebên nû ava bikin. Ji te me ji bo wan tişt gelek ez jî difikirîm min digot ka ê va heqê cixare wan bi wan re tune ye ê çawa ava bikin falan. Em çûn mektebê me komek heval ji xwe re em sê çar heb bûn Em her roj diketin polekê ji xwe polê me giş yek bûn pola yek heya di pêncam giş eynê polê de bûn em her roj me tiştek ji xwe re hedef danî bû ber xwe me digot îro em ê jêbira bidizin me diçû jêbirên gişa didizîn me digot îro me pênûsa bidizin me pênûs giş dizîn ciyek nêzî bêndera hebû nêzî çemê dî cileyê Me diçû li wîrê me dikola û me destê xwe datanî ser hevdu û me son dixwar kes bêyî kesî ji vêna dernaxe. Heta me gelek tişt dizîn yanî ew kirin me gotibû sibê di sibê mektebê me çê bin em ê vana ji bo mektebê xwe ew bikin. Hîn jî li ser wî yanî wê xeyalê wê awa Mawayekî bi her awayî azad û serbixwe. Ev dibêjin belkî xeyal û ewa hemû Kurda ev e Sibrin. Belê keke min gelek spas xeyaleke geleke baş e hîvîdarim em ê bi Kurd hemû bi hev re bigihêjin wî xeyala xwe. Gotineke dawî em Hebe em wî bigirin û paşê em ê bernameya xwe bixebînin. Gotinên min ê dawî mala pirtûka kurdî ya va ku bernameyên wiha kurt û kurmancî dike û di vê pêvajoya vê dema pandemiyê de gêliyekê ve jî Demên wextên xweş û dike para her malî her kurdî. Spas. Gelek spas kek li dur mala te jî ava. Aras bernameyeke bi vî rengî em nêzê meheke em dikêşin gelek serê me jî Alî mêvan dîtinê ve jî diêşe. Mesela Kurdê me rastî ji gelek dûrê bernameyên bi vî rengî ne. Hînê hinek qaliban bûne û nikarin ji wir derkevin. Ji ber wî ez jî spas dikim ku te em neşikandin û beşdarê vî bernameyê me bûn. Mara te jî hezar carî ava. Hîvdarim kesên me temaşe kiribin jî hinek ji sohbeta me tameke xweş girtibin. Mara temaşevan jî ava, mara te jî ava. Êvara te Bixêr, êvara temaşevana me jî bixêr. Bimîne di xêr û xweşkî de. Êvar baş.